Thiltu zawng zawngte chi bai vek u le. Public review kan channel in kan vawikhat tihna tur a ni a, hmuhna min tih ngei kan beisei. Subscribe u la, bell icon hmet u la, in lo comment ve ngei dawn nia. Tichuan, sit back, relax and watch the video. kan van sawi thiam chiah lo a mahni e ngaih dan eng emaw tlang lawn a niang a mahni ngaih dan hriat thiam lo i keimahni chhiat leh tha hriatna pangai keimahni ngaihtuahna lo awm sa ve ang hrim hrim a ni leh nang i ngaih dan ve hrim hrim aw chutiang tho chu a ni mai chuan a ni leh tunah hian common sense in nei em. oh nei ang a ni le common sense in lo nei theuh ta ni a chumi ah chuan common sense chu percentage in nangmahni kha lo in pe dawn ta awle eng zat percent nge in pek ang seventy percent vel oh seventy vel chu ni ang ni ang seventy vel a in pe vek a Zawhna pali kan inzawt anga common sense question ho te te nia in hre vek tur a ngai la, Synod ah science in la in thiam tur a ngai la. Zawhna pakhat chu pakhatna chu maw A hi B tan hian a pa nia chuanin B hi A tan hianin a fapa a ni ve miah lo anga ti nge? Question sawi thaleng aw A hi B tan hian a pa nia chuan B hi A tan hian a fapa a ni ve miah lo anga ti nge? alphabet ah chuan a b nia a indawt dan ang khan nia chuan a b c d ang inkal a chhoh a chuan an ngaih chhuah na a eng eng hawi zawng tiang in common sense hei har deuh tur a ni lo mi pangai mi nawlpui nan chhan thei dan tur vek a ni. ah e kha chu umm a pa ni lo ni mai a eng nge ruihruih fel a sawi ang deuh khan engtihlain alphabet ah chuan a b c d tih khan an kal ta chu chuti ang deuh chuan a kha b tan khan a pa a nia b kha engti nge a fapa kha a va ni ta kher lo tih deuh khan a ni chuan pasawn. nang. Aw, a passion aniang. A passion aniang an ti ve ve a. An nih, han ngaihtuah chiang teh u. Ngaih ta hre lo. A awna pa fa aniang a. Ka hre lo. A question kha insert chiang em? Ka sawi leng aw. A hi B tan hian a pa nia maw? Chuan Bi hi e tan hian a fapa ni ve miah lo ang a ti nge? Ka hre lo. Hre lo. A chhana in hre duh em? A chhana chu maw a fanu nia. Question pahnihna atan aw. Bangah hian maw Ni thlalak hi a intar ani, mihring thlalak hi thlen kha lianpuiin a intar ta a ni. Pa pakhat hi a rawn kal phei a, khi thlalak hi ka pa fapa a nia mahse ih ka unaupa a ni miah lo a tia tu thlalak a ni. Maw? Khi lai thlalak intar khi ka pa fapa a nia mahse ka unaupa a ni miah lo a tia tu thlalak nge intar? A pa fabik a ni ang. A pa fabik pawh a pa fapa chu a ni dawn dawn lo. Ani leh nang. A ngaihtuah chiang teh a, harmia lo khawi sinah khan answer a awm nghal vek nia. Kan khawi. Aw mihrang. Nia mihrang. Kan mi aw niang. Aw apa fapa chu nianga mahse A unaupa ni miah loh a. A unaupa ni miah loh a mahse chhungkaw dang a min. Bangah hian thlalak lianpui hi mihring thlalak in tar a ni. Chuanin pa pakhat hi rawn kal a, khipa khi ka pa fapa nia mahse ka unaupa ni miah loh ate tu thlalak nge in tar. Ka pa fapa nia ka unaupa ni miah loh. Isua niang a niang. Isua chu ni lo phawt mai a. A ngaihtuah chiang leh chin tur. Aw a un. Ka hi da enge thlalak in tar a kha kipa khi ka pa fapa a nia mahse ka unau pa a ni miah lo a ti a. Ka hre lo. Ka hre lo. Hre lo maw? Tu thlalak nge. Ka hrechiang hman em? Aw. Ka hre bik lo. A ngai to jing te ol te mai ni aw. A ka pa fa pa ti lo. Ka pa fa pa nia ma se ka u nau pa ni mi alo ati. Shen pa ni chu. Ka hre bik lo. Shen pa ni ang ati. Paron mo.

A chhana hi hre deuh em? A chhana chu maw ama thlalak a nia? A ngaih tawh che deuh a ni thei tawh aw. Mi pakhat hi cheng sawm pakhatin a lu a kawlh thei emaw? Mi pakhat hi maw cheng sawm pakhatin a lu a kawlh thei a? Chuan lu kawlh sawm pakhat hi cheng engzat in nge an lu kawlh ve thei ang? Maw lu kawlh sawm pakhat a. Lu kawlh, a khawisawn kan sawi tha leh aw. Mi pakhat hi maw mihring pakhata hi? cheng sawm pakhatin a lu a kawlh thei a, chuan lu kawlh sawm pakhat hi cheng engzat in nge a lu kawlh ve thei ang? Lu sawm pakhat tho chu a niang. A ngaihtuah teh. Chhut a ngai awm. Ka zui tha leng aw, lo ngaithla chiang ru aw. Mi pakhat hi cheng sawm pakhatin a lu kawlh thei emaw? Chuan.

Straw chuan lu kawlh sawm pakhat hi chiang engzat in nge an lu kawlh ve thei ang? A kawlh sa ang engzat in. Ya, kawlh sa ang engzat in nge? Engzat ngaih in. Aw, van tha tak, van thiam e aw. A last ber aw. Ka question pakhat in chang dik tawh a nia. A last ber ah aw. A last ber atan chuan bus driver in lo ni ta a ni. chuan mi sawm panga an chuang a maw bus stand hmasa berah khanin mi paruk an chhuk a pahnih an rawn chuang a a stand lehah khanin mi paruk an rawn chuang ve thung a pahnih an chhuk ve thung a bus driver kum zat nge ka hre lo ka hre lo a question ah khan answer awm vek nia bus driver in lo ni ta a ni bus ah khan mi sawm panga an chuang a bus tan hmasa ber ah paruk an rawn paruk an chhuk a pahnih an rawn chuang a ni chuan bus tan leh ah pahnih an chhuk ve thung a paruk an rawn chuang ve leh thung a bus driver kum a inzam em i think a sixty two a rawn chhuah. Paruk an awm a, pahnih chhuk a tih a. Chuan i puntir ta a. Sawmparuk a nia. Engtin nge sawmpuruk? A tir khan a rawn chhuk ho kha ka belh engtin belh khawh belh a. Chuan sawmparuk kei pawh chu sawmparuk. Kum eng zah nge a? Ai, sorry sorry, tih nge ka hria ta. Kan sawi tha leng aw. Bus tan hmasa berah khan mi paruk an chhuk a tiraw. Chuan pahnih an rawn lut a. Chuan a stand leh ah khanin paruk an chhuk a. Pahnih an rawn lut ve thung a tiraw. Chuan bus driver kum an zak ngei. Mi sawmpang an awm ta tiraw. Chuan a tirah paruk an chhuk ta. Chuan sawm pakua ning tiraw. Pakua chuan

Chuan mi sawm panga an chuang a, bus stand hmasa berah paruk an chhuk a maw. Chuan pahnih an rawn lut a, chuan stand leha pahnih an chhuk a, paruk an rawn lut ve thung a. Bus driver kum engzat nge? Sawmhnih panga tih a pakhat hian. Chuan bus stand hmasa berah khanin paruk an chhuk a. pahnih an rawn lut leh a maw. Chuan Stanley-a khan pahnih an chhuk ve thung a, chuan paruk an rawn lut ve leh thung a. Bus driver kum engzah nge? Sawm paruk la tho. Maw? I kum sawm. Chiah leh a an tih em aw. Kan la awm tuk aw.